Amen. Amen.
Hallelujah. Amen.
Praise the Lord. Ɛda ɔbɔadeɛ Nyankopɔn no a ɔbɔ ɔsoro ba asase no ase sɛ ɛnɛ so ɔde ne bammɔ ne n'ahoɔden de akyɛ yɛn. Ɛnɛ yɛba bɛsua Onyankopɔn asɛmpa a tumi ne ahoɔden wɔ mu ka amen. Na Onyame asɛm no yɛato ne din sɛ holy water ka sɛ holy water nsuo krɔnkrɔn ka amen. Na mene wokyɛ Onyankopɔn asɛm no ɛyɛ Isaiah chapter 55 verse number 1 na yɛmmɔ mpaeɛ ansa na Onyankopɔn asɛm aba. Otumfoɔ Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro bɔ asase ɔkata kyerɛ dɔm barima yɛn bɛka yɛn ho wɔ yɛn nsɛmpa kan mu wadom ɛnsa da nti. Amen. Amen. Kenkan Isaiah chapter 55 verse number 1 kenkan Bible mu. Isaiah 55 1. Isaiah chapter 55 verse number 1. Mommra o.
Bible sɛ mommra o. Mo a nsukɔm de mo.
Mo a nsukɔm de mo nyinaa mommra na mombɛgye nsu kronkron ɛnom ka amen. Amen. Enti ɛnnɛ Nyame asɛm no mato asɛm no din sɛ Holy dɛn? Holy water. Enti Bible bɔ sɛ wote asaase yi so na sɛ nsukɔm de wo a, bra na Awurade Nyankopɔn bɛma wo nsuo ama woayɛ dɛn? Woanom. Na saa nsuo no nyɛ apɛtɛhyi, nsuo no nyɛ tramɔɔ, nsuo no nyɛ adwaman ho nsuo, daabi. Na nsuo no yɛ ɔbɔadeɛ Nyankopɔn no a ɔbɔɔ soro bɔɔ asaase no asɛmpa a tumi ne ahoɔden a dɛn ɛwɔ mu. Saa nsuo wei na wonom a maame ɛde wo bɛkɔ ɔsoro ahennie mu. Ka Amen. Kenkan Bible ma meɛ. First John five two. First John chapter five verse number two. Sɛ yɛdɔ Nyankopɔn.
Bible se sɛ me ne wo mmienu ate asase yi so na sɛ yɛse yɛdɔ Owura Nyankopɔn a ɔbɔɔ ɔsoro bɔɔ asase yi so a, ɛneɛ yɛndi ne mmara nsɛm so. Kenkan ma me. Ɛno ara na yɛde hunu sɛ. Enti sɛ yɛdi Awurade Nyankopɔn mmara nsɛm so deɛ a, ɛno na Awurade Nyankopɔn bɛhu sɛ yɛyɛ Nyankopɔn dɛn? Mma. Yɛyɛ Nyankopɔn dɛn? Mma. Yɛyɛ Nyankopɔn dɛn? Mma. Enti wo se woyɛ Awurade Nyankopɔn ba. Awurade dɔ wo. M'asɛmmisa a mede rebisa wo ne sɛ, Awurade asɛdeɛ, Awurade apɛdeɛ, Awurade anammɔntoo a ɛkyerɛ kwan nkwa abrabɔ, maame, paapa, brɛda, onuabaa, onuabarima, wodi so anaa? Hallelujah! Amen. Awurade asɛdeɛ ne sɛn? Deɛn nti na ɛsɛ sɛ ɔgyidini, Okristoni, nipa a wotoa a wose wodɔ Awurade Nyankopɔn, wo ne Awurade bɛnante akɔ nkwagyeɛ mu, ɛna wo ntaadefe a ɛhyɛ mu mpo nyɛ fɛ yi? Ka Amen. Amen.
Christiannyi mapa, wodzi Ewuradze akyi, wotow ndwom wɔ asɔrdan mu, ana ataare a ɛhyɛ wo yi, ɛyɛ ataare ketewa yi, w'anufo ntam nyina gu hɔ, wo nan nkoko mu nyina gu hɔ, woahyehyɛ w'ani akyi nwi, woaka w'ano kɔɔ, woapenti w'anim, woayɛ makeups, hwɛ tsinwii a wɔdze atoa wo tsinwii so, naaso wo se wodɔ Ewuradze, ka amen. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ wodɔ Ewuradze? Dɛn na ɛkyerɛ wo sɛ honhom no a ɛtse wo mu no, dɛn na ɛka wo sɛ saa honhom no ne Ewuradze honhom yɛ baako? Sɛ honhom no a ɛte wo mu no ne Awurade Nyankopɔn honhom ammɛyɛ baako a, ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi akɔ ɔsoro ahenni mu. Ka amen. Praise the Lord. Mese sɛ honhom no a ɛte wo mu no ne Awurade Nyankopɔn honhom a amma ammɛyɛ baako a, ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi akɔ ɔsoro ahenni no mu. Ɛsiane sɛ Bible se, sɛ yɛse yɛyɛ Nyankopɔn mma deɛ a, ɛneɛ yɛnni Awurade asɛdeɛ so. Maame a wotie me, brada a wotie me, sister a wotie me, onuabaa a wotie me, M'asɛmmisa a mede bisa wo ne sɛ, Awurade asɛdeɛ no wodi so anaa? Bible mpo wonni bi. Ka amen. Hallelujah. Ɛnɛ yɛgye wo fona po no ahodoɔ ɛbɛhu egu so. Nkwasea ndwuma ahodoɔ yɛ dɛn egu so. Nkwasea sɛ mu nkoa na egu so tutura bra. Bible mpo wontwe bi ngu fon so. Ka amen. Enti dɛn na ɛkyerɛ sɛ woyɛ Awurade Nyankopɔn ba? Kenka Bible ma me. First John.
First John hɔ na. Three nine.
First John chapter three verse number nine. Obiara a Onyankopɔn awo no.
Enti sɛ wo se woyɛ Nyame ba a, ɛneɛ obi biara a ɔte asase yi so a ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn awo no no. Nyɛ bɔne. Saa nipa korɔ no ɔnyɛ bɔne. Ɛfiri sɛ ne su te ne mu. Ɛfiri sɛ ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn no a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase no, ne honhom ne ne suban yɛ dɛn? Ɛte ne mu. Ka amen. Praise the Lord. Masɛm bisa a mede bisa sɛ Awurade honhom te wo mu? Kwaku Ishmael Kwabena, Awurade honhom te wo mu ɛna ahohye wi yi. Awurade honhom te wo mu ɛna wabɔ tramɔ. Obi mpo ntumi da asase so ase meyɛ afrafra kasa afrafra. Enti ɔbɛnom apetahyi. Owie a ɔbobɔ tramɔ. Ɔbɛnom K20 ɔde afra. Owie a na wabobɔ nkwasia nnuro no bi na n'ani nyinaa ayɛ dɛn ayɛ tɛtɛɛ. Enti ɔte si down a na ɛyɛ n'adwene sɛ ne sisi no Ɔmpɛ biom, enti ne nika no ɔde aba abɛyɛ dɛn? Ɔde abɛto no to. Ka amen. Amen. Enti botaeɛ ne nsusuiɛ ne adwene a ɛba ne tim yɛ mmaa asɛm nko ara. Ɛmmaa asɛm nko ara. Wade sɛ wahu adwoa, ɔbɛyɛ ɔbono. Wahu abena, ɔbɛyɛ ɔbono. Wahu esi, ɔbɛyɛ ɔbono. Wahu esi kɔ atem, ɔbɛyɛ ɔbono. Ɔtumi yɛ ɔbo ara tumi kɔ yɛ ɔbo obi a ne tenten wɔ asene no a ɔnim sɛ saa nipa korɔ no mpo bɛtumi ayɛ dɛn awo no mpo aka ho. Ka amen. Ɛdeɛn na woyɛ yi?
Abrabɔ bɛn na wobɔ yi? Enti maame, paapa, brɛda, sista, heaven nti wobɛkɔ bi anaa? Daabi. Kenkan Bible ma me. Job 1:21.
Bible se, Menka ma wonya nteaseɛ, na mema wo afotusɛm bi, ɛwɔ Job chapter 1 verse number 21. Na ɔkaa sɛ. Bible se, Job tenaa asase yi so. Ɛnna Joab kaa sɛ. Adagya mu na mefiri. Joab se, Adagya mu na mefiri me na yam yɛ dɛn baeɛ, na adagya mu na mɛsan so ayɛ dɛn akɔ? Obi biara na ɔwɔ asase yi so a ɔba ɔde sika yɛ dɛn baeɛ? Obi biara na ɔwɔ asase yi so a ɔba ɔde ɛdan yɛ dɛn baeɛ? Obi biara na ɔwɔ asase yi so a ɔba ɔde kaa yɛ dɛn baeɛ? Obi biara na ɔwɔ asase yi so a woba wode ahonyadeɛ bi yɛ dɛn baeɛ? Wobɛfaa no asase yi so. Enti me ma wɔnya nteaseɛ sɛ. Ɛdan no a woanya, kaa no a woanya, awareɛ no a wote ho no, sika no a woakɔ akɔgye no a wode yɛ ho gaagae, womfa abuo mfa mma obi biara no, wobɛwu ayɛ dɛn agya no hɔ akɔ? Ka amen.
Woda sɔre anapa a, botaeɛ a ɛwɔ w'adwene mu yɛ sikasɛm nko ara. Enti obi tumi de ne nua akɔ aduro so sɛ yɛnto no aduro nyɛ dɛn nku no mfiri hɔ na ɔmmra mmɛgye agyapadeɛ. Agyapadeɛ ɔde kɔ ahe? Woahu obi a wawu a enti yɛde ne dan, ne sika, n'ahonyadeɛ de aka ne funu ho akɔ akɔsie no pɛn? Wonhuu bi da. na wopere ho wɔ asase yi so. Enti ɔsɛnkafo tu 20, ɔbɛka kyerɛ sɛ, Minuu me ho wɔ me brɛ a mebrɛ wɔ asase yi so. Esiane sɛ ɛtɔ da bi a nipa de ne nyansa, n'ahoɔden, ne kra, wabrɛ yɛ adwumaden no, obegya ne nyinaa hɔ ama deɛ wambrɛ ho aba abɛyɛ dɛn? Aba abɛfa. Enti ɛbaa ne sɛn na wokyerɛ wo ho bebrebe yi? Ɛbaa ne sɛn na sika a woanya wode bɛbɔ agyanka, nwesea, akunafoɔ ama wɔn nso atumi adevelɔpe sika no wode bɔ ahyɛwo brɛ yi? Wo sika nyinaa de kɔ ahyɛwo line. wo sika jot ɛna wode hye wo sika nyinaa apɛtɛhyi ɛna wode tɔ nom obi mpo tumi kɔtɔ apɛtɛhyi ɛsɛ apɛtɛhyi bi aba ɛnsa bi aba ɛsɛ 15 million ka amen na kwabra ne ate ne sika akɔ akɔtɔ wei ɔnom aboro ɔnom ama n'ani so ayɛ no huba yu huba yu kasa huba yu huba yu kenka bible ma me Proverbs 5:20.
Tie Bible.
Meba. Bible sɛ meba.
Adan na watɔ ɔbaa na n'ani ho ntentan. Adan na watɔ ɔbaa na n'ani ho ntentan. Ka amen. Na wosɔ ɔbaa ho ahoɔ ne kukumi. Aberanteɛ tumi nam asase yi so na wakɔ akɔhyia ɔbaa. Ɔbaa no ɔhyia no, ɔhu ne da. Ɔnim ne maame, ɔnim ne papa, ɔnim ne brada, ɔnim ne sista, ɔnim baabi a keteesia yi adan ɛte, ɔse mepɛ no. Adan a n'anufo soso, adan a ɔbaa no na ɛtɔ so yɛ dan ɛsoso, adan a ɔbaa no yɛ kɔkɔɔ na ano ɔfɛ, adeɛ a n'ani kɔsua no soso ɔbaa hɔhoɔ ɛna wakɔ akɔhyɛ no kokoam berɛ a wonim no ɛnti saa ɔbaa wei ɛde woba fie na sista berɛ a wo ne ɔbaa wei kɔda wie na wowie wɔadwuma asɛm nkɔ so wo sikasɛm nkɔ so a na wode akɔ akɔhyɛ wo nana abayifoɔ bi sɛ wo nana wode akɔhyɛ wo nana sɛ wo nana na ɛyɛ abayifoɔ na woasɔre atia wo sikasɛm ka amen brada yi a wohyia no kɔhyia no wɔwɛ kipi no ase Obi awu o, a wokɔ n'ayie ase, wokɔ akɔhwɛ funu no, ɛde akɔ akɔsua nyansa no, wakɔ akɔpu to ama aberanteɛ so aba bɛtare ho. Owie ɔsɛ aketesia, style no a wode maa me no, doggy style no, ɛyɛ me fɛ, enti mepɛ wo. Wo so wagye atom na ade na akɔ akɔtena fie. Ɛna wofrɛ no boyfriend ɛna wo girlfriend. Enti na wote si kurom a, me boyfriend ni, me girlfriend ni, me boyfriend ni, me girlfriend ni, me boyfriend ni, me boyfriend ni, me girlfriend ni, aso yɛde breki hɛn ate yɛ dɛn ɛba yi. Boyfriend girlfriend ya ana de breaking heart ya dan aba yi. Ɔsɛ kwaku ama breaking heart. Kwame ya ma breaking heart. Kwabena ama breaking heart. Esi ato ana ya ɔsɛ onwe boɔ, onwe dan. Otu a na watade ya hyɛ okra ya ɔsɛ o onsom na ya dan onwe. O wale a wale obi a obetimi de wayɛ dan akɔ nkwagyeɛ mu. Ɔno ne ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn asɛm. Woware Awurade asɛm a, Awurade bɛbie w'ani, na wobɛhu sɛ saa ɔbaa wei a ɔba m'akwan mi yɛ ɔbaa sansani, bɛrima yi a ɔba m'akwan mi yɛ bɛrima sansani. Wɔne kɔhyia mmienu wei bɛda hɔ, w'adwene mu bɛbie ama ɔbɔ adeɛ no asɛm ayɛ dɛn abɛtena mu. Ɛyɛ bɛrima bi a na sɛ opa na odi so, ɔbaa bi a na sɛ opa na ɔbaa bi a bɛhu ne bi a na atoatoa no. Bɛrima yɛ bɛsi pɛ de ni kada ne to. Abarima yi a ɔbɛsew pɛ yi, wabɔ nhwi nhwɛ ne nhwi no mu ntotoɔ, asɛ kusie yi aporo ne gya, ɛna wodi n'akyi sɛ ɔwɔ boyfriend, adeɛ ɔwɔ abɔdini, ɔwɔ flat screen, ɔwɔ car, ɔwɔ dan, ɛna ɔtoa no, ɛna ɔtoa no, wommisa sɛ Nyankopɔn nsuo ne Awurade honhom te ne mu anaa? Wonim o, ɛna ɔtoa no. Ɛne yɛse yɛpɛ mmaa akɔkɔɔ, akɔkɔɔ na ɔmo ho afɛ. Yɛpɛ ɔba a ɔwɔ toa ne nufu ɔne a ne ho yɛ fɛ. Yɛwɔ ɔba a yɛpɛ ɔba a n'ani akyi nwi yɛ dɛn ɛdɔɔso ɔne a ne ho yɛ dɛn ne ho yɛ fɛ. Ɔba a ɔwɔ nwi kɔfa ne bɛtena fie no wada ne gyata esiw so. Wo ne n'awo baako mmienu awie no woka sɛ ɔnyɛ dɛn ontie. Wobɔ ne kyɛ nso a ɛmmɔ. Wode mmerɛ wei to hɔ a na ɔno nso akɔ akɔfa abɛto ha. Mmerɛ a wo bɛrima no bɛyɛ w'adeɛ sɛ mepɛ ɔbaa yi ama ɔyɛ aduane ama me no saa mmerɛ no ɛna ɔbaa no bɛkɔ akɔta kunkum baage ase ɔbɛkɔ party akɛseɛ club akɛseɛ kristoni a wotie me wotumi kɔpo party no akɔdam sɛ mekɔdwane nsuo wobɛkɔ ne wayi ne ho asa atenkyen a ɔsi dua so ɛbɛbɔ ne tae ne wabu ne to no akɔ abena so yɛ dɛn ɛtale ho ka amen ɛdeɛ na wogye wɔ asase so Ma w'ani kɔ soɔ mmienu nna hɔ. Na mmerɛ wei yɛ mmerɛ a ɛrekɔ awieɛ mmerɛ mu. Sɛ woamma w'ani anna hɔ a, Yesu Kristo bɛba ɔbɛka sɛ, Aberanteɛ, aketesia, sista, w'adɔeɛ bebrebe, wo sika bebrebe, w'asɔre nkwa bebrebe, w'ataade tenten a bere biara wohyɛ no bebrebe yi, Awurade bɛka sɛ ɔnnim wo. Ɛhɔ na wobɛhu sɛ woayɛ dɛn? Woayɛ nkwaseade. Kenkan Bible ma me. Isaiah 58. Isaiah chapter 58 Verse three. verse number three. Ɔkaa sɛ. Hwɛ nkurɔfoɔ bi so wɔ asase yi so. Wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔdɔ Awurade ama. Yɛpɛ Awurade asɛm ara ma. Yɛn deɛ, yɛne Awurade nante ara ma, nanso tie deɛ Hasaia reka akyerɛ wo. Kan. Adɛn nti na yɛadi mmuada? Bible, na bi hyɛ aseɛ ɔteree ne kenka ma me. Na ɔkaa sɛ.
Bible se wɔkaa sɛ.
Adɛn nti. Ɔse adɛn nti.
Na yɛadi mmuada. Ɛne yɛdi mmuadadie.
Na wɔnhunu. Na wɔ Awurade Nyankopɔn no a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase no ɔnyɛ dɛn? Ɔnhu. Hallelujah. Amen. Ha, adɛn nti na wontumi ɛmfa sene Awurade Nyankopɔn ntie wo? Adɛn nti na wabɔ mpaeɛ a adeɛ baako a hwehwɛ wabɔ mpaeɛ awurade nyankopɔn tie o wabisa ho wabrabɔ no watena ase afa pɛn afa pepa atena ase sɛ wohwɛ deɛ adeɛ tinti dua awɔ wabrabɔ mu wobɛkɔ na kristoni mapa wahyɛ atare tenten ne bible yɛ dɛn ɛhyɛ na mɔtuo Wobɛkɔ asɔre dɛm hɔ na ɛbɛdi ka tena anim hɔ. nanso ɔnkɔbɔ botae ɔmpɛ botae bi ɛfa nsi n'ani so ɛnyɛ nyame asɛm na ɔkɔkɔ tie o sɔfo ne mpaboa ɔhyɛeɛ ɛna ɔba bɛhwɛ last week sɔfo na ɔbaeɛ no ɔhyɛ mpaboa wei ɔhyɛ atare wei kɔkɔansa hyɛ ɔma kɔkɔansa hyɛ ɔma kɔkɔansa hwɛ hwɛ asɛm bi ma me Proverbs chapter 3 verse number 32 Hwɛ ma me na kenkan ma me. Kɔkɔansa hyɛ wo ma wontena fie ɛnni wo fie asɛm. W'ankasa w'abrabɔ mpo wontumi nkyɛke. Ataade a ɛhyɛ wo koraa a wode bi ɛnyɛ fɛ. Wontumi nka ho asɛm. Proverbs 3:32.
Proverbs 3:32. Na ɔkɔkɔansa ne yɛ. Sɛ woyɛ nipa na yɛ ɔkɔkɔansa ni a, Bible se woyɛ Awurade Nyankopɔn akyiwadeɛ wɔ kɛse asase yi so paa. Obi a yɛ ɔkɔkɔansa ni paa, woyɛ Awurade Nyankopɔn akyiwadeɛ. Nanso wote asase yi so kɔkɔansa hyɛ wo ma. Yɛnka w'asɛm. Ade sɛ wo deɛ woahu Kwaku Mensah ho asɛm, Kwabena ho asɛm, Her Essing ho asɛm, na w'atam akɔ akɔsi baabi na woawa ano sɛ plate a ɛmo gu so ne fork and knife na wakeka asɛm no wakeka wei ti abom akeka wei ti abom na deɛ ɔham aba saa nipa koraa naa nso ɛna asɛm to wa na waba abɛtena ofie asɛ ɔdɔ wa ama ka amen wo kristo yɛ mu ni wabra bɔ kronkron ni Isaiah sesɛe Isaiah 5 verse number 21 wɔnwie Bible se nie. Wɔn a wɔyɛ wɔn ara ani so nyansa. Enti yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a, wɔayɛ wɔn ho sɛ wɔn deɛ wɔn nim nyansa ama. Enti papa akwadaa, ɔtumi soma akwadaa, Hey, sister, bra, bɛgye, kɔtɔ pala brɛ me. Anadwo na ayɛ o'clock, na akwadaa no ba a, woakye no ahyɛ dɛ ma mmiamia ne nada. Wɔ abere a wowɔ yere. Ka sɛ, Hwɛ m'anim, sista, wowɔ kunu. Why do you, nyansa dodoɔ bebrebe nti, adɛn yɛ kunu ma atwa mma ni? Enti ɛsɛ sɛ wo kunu kɔ adwuma no, na nso ayɛ shifting. Ka sɛ, shifting. Shifting. Ka sɛ, shifting. Shifting. Enti ne kunu kɔ adwuma no, wobɛsɔ na no nso ayɛ dɛn? Atwi afa ho. Ɛne yɛfrɛ no pole no. Ka sɛ, pole. Pole. Enti sɛ ne kunu bɛba fo okura ka, na ɔne no akɔ akɔhyɛ bɛrima bi dɛm. Ntaama bɛyɛ three, wobɛba, wo okunu no, wobɛba na ayere no yɛ dɛn? Ɔda baabi a ɔda no. Asau da hɔ ara ma nanso na ɔyɛ dɛn? Otwi faa ho. Ka amen. Wayɛ ne ho dɛn? Onyansani mmorosoɔ. Yɛayɛ yɛn ho anyansafoɔ ɛne yɛgyimi. Ɛnti obi tumi ka kyerɛ sista fa afo yi ma me na mede hyɛ adeɛ aba. Ɔmfa mma bio. Bra, hɛ, adɔyɛ a wode ayɛ me deɛ asɔ m'ani paa. Ɛnti ɛbɛyɛ a ma menkyɛ wo sika. Sika no a wayi de ama wo no ampa ɔsan so de twe wo sika. Nyansa dodoɔ, nyansa korɔno. Kwabrane a nsu ne nyansa ara sɛ mani ɔbaa da. Mempɛ sɛ ɔbaa no bɛnyinsɛn, enti mehyɛ kɔndɔm. Na ɛno deɛ ɛnyɛ akwadaa na woku no. Wote asase yi so na atwetwew bɛrima. Wotwetwew bɛrima. Wotwetwew bɛrima. Saa na Awurade bɔɔ wo. Wote asase yi so akɔ akɔpɛ dua kɛseɛ bɛyɛ sei. Ɛna young girl, wode hyehyɛ w'ase sɛ woyɛ masturbation. na atoa no agonowia dwiriba dwiriba ababa so. Sɛ mperesee akye wo a, ɛno so abɛka sɛ Awurade Nyankopɔn de hwammɔ. Awurade amma wo yie. Awurade ɔbɔ ɔka kyerɛ sɛ fa dua fa hyehyɛ w'ase. Ɔka sɛ fa nsa twetwe wo bɛrima. Deɛ nti Awurade Nyankopɔn baa ɔbaa ne bɛrima. Nsua Bible. Bible mpo wo nni bi. Apɛtɛhyɛ ahodoɔ a wɔanom agu yam. Yɛka sɛ yɛtɔn a, ahwɛ ɛbɛtumi asi aborosan. Apɛtɛhyɛ o. Anapa bɛboro, awia bɛboro, anadwo bɛyɛ dɛn, wobɛboro na wate ase kurom na wode yɛn ka w'asɛm. Young girl wasi so yɛn ka w'asɛm. Adan mu wo boyfriend na wakɔfa ne tenten wɔ ase no papa nti yɛn tuufo yɛn ka w'asɛm wɔ fie hɔ. Waba so wokura iPhone, iPhone 7, iPhone X Max nti yɛn ka w'asɛm. Ɛna sister Kristoni paa a Nyankopɔn din da wo so. Yɛfrɛ obi Hannah. Yɛfrɛ bi Sarah, nanso otumi kɔda hɔ na ɔba n'aha mu sɛ kwabrane ne ne mmɛda na ontua 50 cedis, 10 cedi mfa ma no. Otwa 10 cedi, 50 cedis mfa ma wo. Dwamansɛm na ayɛ ma adwaman, adwaman na ayɛ ma. Kenkan Bible ma me. Ɔsɛnkafo fo atu.
Ɔsɛnkafo fo atu. Ɛna me dwene sɛ.
Bible se Solomon te hɔ din yi. Ɛna Solomon dwene sɛ. Awufo a wɔawu dada no. Awufo a wɔawu dada wɔ asase yi so no. Tiri ayɛ yie sene. Wɔn ti ayɛ yie sene yɛn a yɛte asase yi so. Nipa a ɔtete aseɛ no. Tie, kenkan bio. Na deɛ ɔyɛ sene wɔn baanu. Ɛna Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ Solomon sɛ, Dabi, deɛ ɔyɛ sene. Me a mete asase yi so, ɛne wo a wote asase yi so, ɛne obi a wawu kɔ no, ɛne hwan? No ne deɛ ɔnya mmae. Ɔno ne deɛ yɛnya nwoo ne mma asase yi so. Na ɔnya nhunuu nneyɛɛ bɔne. Na saa nipa korɔ no, ɔhu nneyɛɛ bɔne, ɛna ɔhu nneyɛɛ papa. Ka amen. Enti, obi ntumi nte asase so, ɔsɛ wɔn a wɔawu akɔ no, wɔn anya ne yie o. Obi a wawu akɔ nya ne yie o, ɔkɔ akɔbu atɛn. na wo nso a wote asase yi so no wo nso woyɛ dɛn wofesi problem na challenges na deɛ yɛnwoo no no ɔno ne obi a ɔyɛ krɔnkrɔn enti a bible sɛ sɛ yɛanwo foforɔ a worentimi nhyɛ ne ɔsoro ahennie no mu ɛgyina hɔ ma adwensakyera
ɛgyina hɔ ma dan adwensakyera Mise agyina hɔ ma dɛn? Adwensakyera. Enti sɛ wosakyera w'adwen firi adwaman ho, wosakyera w'adwen firi korɔno ho, wosakyera w'adwen firi ahantan ho, wosakyera w'adwen firi mpaapaamu ho, wosakyera w'adwen firi akayɔ ho, wosakyera w'adwen firi mentem-ho-ase ho, wosakyera w'adwen firi ntaade tiatia no ho, wosasera w'adwen firi wii ho, Adwaman kura no mpaapaamu a wogyae wei nyinaa na afei yɛaba abɛwo foforo na afei ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn na ɔbɔ ɛsoro ba asase no ne tumi ne ne honhom kɔnkɔ abɛyɛ dan aba abɛtena nipadua anim. Last quotation.
Last quotation. Mark 8:36. Last quotation. Mark chapter 8 verse number 36. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa. Bible se na sɛ wote asase so na sɛ wonya wiase agyapadeɛ nyinaa. Na wohwere ne kra.
Na sɛ wowu ɛnɛ da yi a. Mfasoɔ papa bɛn na wayɛ dɛn wanya? Mfasoɔ bɛn na wanya? Ntaa dan na wofa ma obi kono ho because of sika. Adan na wodi obi yere akyi adan because of sɛ ɔbaa ne to so enufu so. Adan na ɔno nua te fie ɔsɛ mene ne nkasa. Adan na obi sika so w'ani ɛbere. Adan na honhom bi tiw mo saa honhom ne yɛba yie honhom. Adan ti ana Bible mpo a wodi bɛsua Nyankopɔn asɛm wonni bi. Adɛn nti na Kristoni mapa wama barima bi adaadaw, ɔbaa bi adaadaw, ama sisi a wakɔ akɔtɔ ɔbaa na nanani ho ntentan? Ecclesiastes 3:20. Ecclesiastes 3:20. Adeɛ nyinaa kɔ faako. Bible sɛ adeɛ bi a ɛwɔ asase so biara kɔ faako. Adeɛ biara firi dɔteɛ mu. Adeɛ biara a ɛwɔ asase so efiri dɔteɛ mu. Na adeɛ nyinaa san kɔ dɔteɛ mu. Na adeɛ bi a ɛwɔ asase so no. Ɛbɛsa so akɔ dɔteɛ mu. Enti Bible se, dɔteɛ mu na yɛyɛ dɛn? Yɛyi wo piei. Na dɔteɛ mu na wobɛsan so akɔ. Woreba asase yi so no, Awurade Nyankopɔn, Genesis two nine, eh, Genesis three seven, Awurade se, Mede fam dɔteɛ na mede yɛɛ dɛn? Mede nwono nnipa. Mewiei na me home nkwa home yɛɛ dɛn? Edu guu nnipa mu. Wate aseɛ? Enti Awurade home nkwa home de guu mu no, ɛna wobɛyɛ ɔkra teasefoɔ. Enti wo nipadua no, ɛyɛ dɔteɛ. Me yak, me nipadua no, ɛyɛ dɔteɛ. Wotie me? Enti dɔteɛ dɔteɛ, ɛbaa ne sɛn na wokyerɛ ho bebrebe? Anaa woforo ka a, na sɛ obi te mu a, wo ho ka no pɛ na ɔtwe ne ho. Adɛn a? Ɔyɛ osikani. Ɔyɛ ɔhene ba. Ɔyɛ ɔdehyeɛ. Ɔyɛ kɔkɔɔ. Ne nufu soso. Wɔn nufu sua. Enti ɛnyɛ wo nua no no. Ɔyɛ tenten. Woyɛ tiatia. Ɛnyɛ wo nua no no. Ɔyɛ kɔkɔɔ. Woyɛ tuntum. Ɛnyɛ wo nua no no. Ɔyɛ sremni. Woyɛ mfanteni. Wei yɛ asanteni. Wei yɛ wurisini. Wei yɛ mamprisi. Enti yɛnka. mpaapaamu ne nyiyimu ahyɛ yɛ ma ma nyankopɔn asɛmpa ntena mu ma ɔbɔ adeɛ no ɔbɔ ɔsoro bɔ asase no na asɛmpa yɛ dɛn ntena mu ma awurade mbie w'ani na awurade ma ɔte aseɛ nti sɛ wofa nyame asɛm de asɛm no nante a asɛm no bɛhohoro ho nyinaa ɛdɛn afiri bɔne mu fa nyame asɛm ate na ɔbɔ adeɛ no ɔbɔ ɔsoro bɔ asase no hyerɛ wo na wayɛ wabisadeɛ a ɛdɛn ɛde ama wo Aha na mede Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn asɛm no si. Na obi biara aka wakoma sɛ ɔpɛ sɛ ɔboa ɛma evangelism adwuma no kɔ so no bɛtumi ayɛ dɛn aboa. Obu a na ɛka n'akoma sɛ mɛboa mma kɔ radio so akɔka nsɛmpa no. Ɛsiane sɛ Bible se ɛkyɛ sɛ adekyee wɔ hɔ yi, ɛsɛ sɛ yɛyɛ deɛ ɔsoma yɛ no dɛn adwuma. Yɛgu so tu ho anammɔn sɛnea bere biara yɛbɛtumi akɔ radio so, yɛbɛtumi akɔ nkuro nkuro so ayɛ dɛn akɔka nsɛmpa. Enti wo a aka wakoma sɛ wobɛtumi aboa biara, line na ɛda soro no wobɛtumi ayɛ dɛn afrɛ. Hallelujah. Nanso ayɛ dɛn waboa nyame dwuma no Awurade Nyankopɔn ayɛ dɛn ahyira wo. Si wo ti ase ne yɛmmɔ mpae wɔ aberɛ a ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn no asɛm aba awieɛ yi. Otumfoɔ Nyankopɔn, ɔwanwani, ɔdɔmbarima hene, ɔkatakyie, yɛda wo ase sɛ wadi hene ama yɛn ɛwɔ Nyame Agya, Ɔba ne Wo Nkronkron no din mu nti. Amen.